Mhuri yeZimbabwe tinokoka kuchirongwa chamunofarira tiri pano paCitizen Voice Network nhasi taitirwa nyasha tiri pasi peutsveni tiri pasi pemweya tina mutumwa chabata munzvimbo yekambusuma tinonyatsonzwisisa uh, kuti uh, nyaya dze e, chitendero nyaya dzechitendero nezvematongero enyika zvinonyatsofambisa sei i think e, takamboita vamwe vatakamboita vakatiudza zvavakatiudza asi nhasi uh, tina mutumwa uh, tina mutumwa chabata mutumwa chabata sanganeni mhuri yezimbabwe mhuri yezimbabwe makadii zvenyu aiwa isu kuno tinorarama tiri vapenyu tinotenda Ah, mu- mutumwa chabata tisati ta- tapinda zvedu munyaya yedu eh, eh, tikuna makarova sutu ka mutumwa chabata eh, dzi- ndo ndo dzekumasowe here idzidzi aiwa isusu kumasowe kana tichinamata tinee takapfeka zvedu magemensi ehe tinopfeka nguo chena asi asi asi pachipostori zvitema munovheka here isusu postori yedu inonzi st joe apostolic church mm. tinopfeka masutsu mm -hmm. tinopfeka chero hembe totenda eh, eh, right mukoma eh, toda kuti mumbotiudza kuti timbofamba rwendo toda vanhu vanyatsonzwisisa kuti saka imi muri kutaura mune zvekutaura makamira papi toda kuti mumbotiudzawo rwendo rwenyu rwemweya zvakatanga sei zvemweya and chigaro chamuinacho muchechi mungoti takanoronda kadiki keupenyu hwenyu tisati tanyatsopinda zvedu munyaya iye ndokuti vanhu vanenge vada kuzoshumira nemi i think tichazozvibata kuti vanokubatayo kupi eh, maybe vazonzwawo pfungwa dzenyu mukutaura kwatinenge tichiita kuti eh, zvinenge zvakanyatsomira sei but tichitanga zvedu narora nedu mungatiudza kuti imimi ndimani totenda ini ndoitwa munyaradzi chabata mm. eh, kana kuti regai nditaure zvizere ndichiti ini ndonzi munyaradzi ali hassan chabata ndakaberekwa mugore ra 92 ndichiberekwa kubuyera ndokumusha kwangu kunonzi kwachitsunge e, uko kwandakazvarwa ndichinamata johani marange e, ndichizobuda mujohani marange nevabereki mugore ra 2000 kuburikidza nekurarama kwakanga kuchiitwa vabereki vachichinjawo mapositions taka tiri koko tichienda uko tichizonosanganawo nechechi yejohani masowe mm. chinopindawo johani masowe kubva mugore ra 2000 from 2000 to 2015 ndakava ndichifamba ndiri mujohani masowe nevabereki mm. e, inini ndine chipo mm. chandakazvarwa ndiinacho mm. chemweya mutsvene kubva zvandakazvarwa nokukura kwangu ikoko even muna 2000 mandiri kutaura tichibva kujohani marange mm. ndakava ndiine mweya mutsvene wakanga uri pandiri wakaburuka nditori kujohani marange ikoko mm. mweya iwoyo ndakafamba nawo nanhasi ndiri kufamba nawo ndouri kunditungamirira kuti ini ndizonopinda muchitendero ichi chatiri kuti chesend jua mm -hmm. send jua apostolic church chitendero chakavambwa mugore ra 2016 mm -hmm. asi chiri chipostori chinofamba mutsoka dzajohani wemasowe kana kuti johani e, wechishanu I think ndofunga muchidimbu 2016 tatanga chitendero ichi chichikura kusvika iko zvino chitendero chedu chiri kukura chiri kuramba chichienda uye chichitekeshera zvekuti kutaura kwandiri kuita kunoku ndofunga muno muzimbabwe masangano edu adyarwa pose pose ave pose pose ende hatisi kumira tiri kuramba zvakare tichiita sei tichisima tichidyara tichiisa masangano every each and every province tiri kudyara masangano kwete sangano mama timakambopinda marange saka mune madzimai vangani kwe ini ndine mudzimai mwe chete tisati anyatsopinda munyaya yedu pane zvandichangovhunzawo nokuti zviri kundinyevenudza so mataura mukati mimweya mutsvene ari pamuri and eh, eh, akadzika pamuri mm. kana munyazoti mweya mutsvene ari pamuri mune munyazorova kuti chii ndikutaura kuti simba ramwari mhm. riri pandiri ini mhm. rinototaura neni mhm. izwi ramwari randinonzwa richitaura neni eh, ndora ndingangotsanangura kuti simba ramwari riri uvepo hwamwari munhu ane mweya mutsvene eh, eh, madzibaba pane nguva yakuti mweya mutsvene unombobva pamuri mosara muri munhu wenyama here kana kuti kana mweya wadzika pauri unongotogara uri pauri aiwa mweya mutsvene ukadzika pandiri mm. pane nguva yandinosara ndiri munhu wenyama mm. thats why mandibvunza kuti ndine madzimai mangani mm. ndikurova kuti ndiri munhu ndiye ane mukadzi mweya hauroori mm. ehe asi munhu anodii anoroora mm. saka ane mudzimai ndini inini saka ndine mudzimai kureva kuti panguva yandinombotora mukana nemudzimai ndini ndinenge ndiine mudzimai wangu asi zvinobvira here kuti e, paunenge uri munhu wenyama paya kana kuti uri panyama zvinhu zvinogona muyedzo inogona kuuya ikatokukurira asi uri munhu ane mweya mutsvene e, izvozvozvo zvinhu zvakafanana izvozvo e, hatingati hazviwanikwi mhm. zvinowanikwa nekuti hakuna munhu asingatadzi ende vanhu vose vanodii vanokanganisa nekuti munhu munhu mm. mweya mweya mm-hmm. ndotenda eh, ko mukoma eh, ndoda kubata nyaya yekuti imimi vanhu vechitendero chechipostori vazhinji vacho eh, takaona kune mwainzi vapostori for ed vanhu vechitendero vazhinji vanenge vanotsigira utungamiri huripo imi muri nhengo yevapostori for ed here inini nevapostori foidi ndingangotaura kuti aiwa ukama hwedu tine ukama nokuti tese tiri vana vezanup f mhm. but inini ndiri nhengoimimi muri mutsigiri wezanup f wangu chaiye ndandichiti inini vapostori foidi ihama dzangu mhm. inini vapostori foidi tiri vana vemunhu mumwe chete mhm. inini ndiri muzimbabwean presidential criticism vapostori foidi it's an affiliate zimbabwean presidential criticism it's an affiliate tinofamba tose tiri pamwe chete tichisigira mutungamiri wenyika president emerson dambudzo munangagwa si, um,
but pane, pane mukaha here pakati pechitendero chingava chitendero chipi nechipi nezvematongero enyika
hapana mukaha uripo nokuti chitendero chipi nechipi zvacho utungamiriri unotitungamirira vangava vari kutungamirirwa nebhaibheri pakunamata mm. vangava vari kutungamirirwa nesimba ramwari mweya mutsvene wandandichitaura mm. tose dzidziso yatinowana inoti tinofanira kuve pasi pehurumende iri kutungamirira nyika isusu tigoita basa rekutonamatira nyika tigoita basa rekutodzoreredza nekudzidzisa vatinenge tinawo pamwe pacho kuti chinombonzi hurumende chacho chii kuti vatinonamata navo nevateveri vatotungamirira vagove vanhu vanoziva izvi zvinotibatsira kuti kana munyika muine vanhu vakadzidziswa munyika munove nepeace kana munyika muine vanhu vanoziva kunamatira hurumende yavo zvinoita kuti munyika muve nerugare nekuti kana tikabatana senyika tikabatana sezvitendero tikanamatira even mutungamiri wenyika mwari vanomukomborera vachiropafadza futi bheki kuvanhu vose vaya vanga vachipfugama nokunamatira mutungamiri wenyika ukona tanamatira mutungamiri wenyika itimini tanamatira nenyika yacho yose mhm. yezimbabwe saka ndoimba kuti ini zvakanaka uyezve hapana chakamboipa ende ndo zvinotokurudzirwa chero nomushoko ramwari rinotokurudzira kuti aiwaka vanhu ngavave pasi pehurumende uye vave pamwe chete nehurumende yavo zvinotibatsira isusu savanhu kuti tinge tiine ramangwana rakajeka uye tinge tiine budiriro munyika nokuti kana isusu tikange tiri vanhu vanonyatsoti tikanzwa zvakafanana neiko zvinezvi kune vision 2030 yatiri kutaura mm. kune vision 2030 iri kutaurwa mm. muvision 2030 tiri vatsigiri yekuti tiri kusapota takaperereni takazvipira nechikonzero chokuti takaona isusu even semachechi mhm. kuti chinhu ichi chinogona kutosiya nyika chinogona kutosvitsa nyika yedu pane chimwe chikamu chiri nani pane chimwe chikamu chiri pamusoro panyaya dzekubudirira muzimbabwe panyaya dzeupfumi muzimbabwe tikatarira nyaya dzebudiriro muzimbabwe dzaapa nechimwe chikamu chiri nani chekuti iko zvino kana ndakatarira zvangu sei ndiri kunzwa kufara and mhm. ndiri kutodada nekuve mwana wenyika ino yezimbabwe zvekuti chero ndikaenda kune imwe nyika ndinodada chaizvo ende ndinozvipira kumira pamberi pevanhu chitaura kuti inini eh, ndiri muzimbabweni mhm. totenda saka ah, eh, eh, mutumwa tongoti utungamiri pane paunoita sekuti warasika kana kuti wakanganisa imimi pachitendero e, mune simba here rekutaura kuti ah, apa pakanganisika hapadi kana kuti mungori e, vatendi vanongotenda kuti zvese zvaitika no, zvaitika kumusoro zvingori zvinhu zvakanaka isusu tinonamatira mm -hmm. mutungamiri wenyika kuti vapiwe uchenjeri namwari mm -hmm. tinonamatira ndotenda
but imimi mataura mukati imimi eh, uvepo hwamwari dzimweni dzenguva unenge uri pamuuri handiti ka nguva yes. zhinji dzacho mm -hmm. e, kana u, pane zvamunopooneswawo here pamusoro peutungamiri eh, pe, pe kuti a ah, 2030 e, mutungamiri wenyika vanenge varipo e, kana kuti madevelopments akadai achange akadai so zvamunogona kutozosheyawo nesangano renyu zvinombonyatsofamba sei pamweya mweya mutsveni unotaura mm. kwatiri kubva mm-hmm. unotaura patiri nekwatiri kuenda mm-hmm. kana tichifamba nemweya mutsvene kwatiri kubva patiri nekwatiri kudi nekwatiri kuenda mweya mutsvene unotaura nesu mm-hmm. ende isusuwo zveshuwa vatendi vedu isusu tinotosheya navo shoko ramwari kutaura kwemweya mutsvene panapa kuri pachena ende wakatotaridza kuseri kwangu nesangano vanhu vane vakatozara ukauya pano iri sande vachinzwa kutaura kwemweya mutsvene hapana chakavanzika chaburuka chichitaurwa sezvachiri pamweya mhm. vanhu vakateerera vachinzwa mashoko kubva kuizwi ramwari mhm. saka zvamandibvunza mubvunzo wokuti munotombopiwawo here mamiriro akaita kunobiwa kwatiri kuenda nepatava mhm. aiwa mweya mutsvene unotaura nesu baba ko pasangano pane dzimwe nhine dzinee dzirimo eh, dzekuti eh, I, I think mukunyatsonzwiswa ndikukunzwa pane pane dzimwe nyemba dzisingadi kuibva munoona pambabika nyemba paya pane dzimwe eh. dzinoenda panongarara pamusoro hadzidi kuibva idzodzo hmm. eh, vanhu vasingatambiri shoko sekuudzwa kwamariita imimi takanangana nezvematongerwo enyika vanhu ivavava imunogona kutozoona pamweya kuti uyu munhu uyu uyu kana kuti vanogona kuda kuzonyonganidza mukereke munhu vani vawo munodhila nawo sei wakunyonganidza mukereke kuti ah but paya papa chitaura e eh, kana kuti munhu anogona kutoti pamweya pakutenda pachitendero pachii okay. mutumwa ndinowirirana naye okay. 100 okay. Mm. but kana tasvika zvematongero enyika mm. mutumwa ini tinopesana tino kudai e, vatoripo vanhu vakadaro musangano okay e, vanhu vakadaro ivo togona kunge tinavo mm -hmm. asi kana takutaura zvakaita mwana pamba mhm. mwana pamba pana baba baba lese toti imi kumba kwenyu imi mhm. handiti ndimi baba kumba ikoko kune mudzimai ariko mhm. nevana vamakabereka amai nababa mukabatana mukaratidza vana nzira kuti tiri kufamba takadai so pobva paita umwe mwana anoti baba mati ndiende kuchikoro inini ini handisi kuda zvekudzidza mwana iye akadaro iye sababa munomurega here munomurasa here munomurova here mwana akadaro anoda kudzidziswa baba mwana akadaro anoda kugarwa naye pasi womuratidza chazvakanakira kuenda kuchikoro womutaurira chazvakanakira kunofunda kunodzidza semwana saka ndinovimba kuti according nenyaya yekudzidzisa nenyaya yekufundisa pamwe chete nevana matiredi atinoita zvakafanana nesu hatina vana vazhinji vakafanana neivavo vana vedu isusu vanoti vanonzwa kutaura kweutungamiri hwavende tinoremekedza chinhu chinonzi mutungamiri isusu kunoku mm. tinorespecta zvekutoti pamuri apa kana muchitenge mutori mutungamiri kuya kwamatita mm. tinotokuti mutungamiri makazwa mutungamiri tinokudza utungamiri ende izwi rinobva mukanwa menyu kunoku tine nzeve tinonzwa kutaura kwevatungamiri ende tine vana vane tsika vane hunhu futi mm. vanonzwa kutaura kweutungamiri ende vasiri vana vanopokana pazvinhu zvizhinji ndofunga isusu panapa tinozikanwa chaizvo nevanhu vakati wandei mm. vanotiziva kuti tine vana vatori panapa tsika hunhu nemagariro imwe nguva munogona kutosangana nemwana wamunosangana naye pano tokuchingamidzai mega munotozviona kuti vana ava vakadzidza pane hunhu pane hunhu apa yes uh, right uh, eh, mutumwa um, kune vanhu amwewo machurch mhm. leaders yes akasiyana siyana mm -hmm. asi vane a different thought neenyi vanoti ivo e, tinofanirwa kuona tichidzoredzera parasikwa tinofanirwa kuona tichidai vaitopa mienzaniso yekuti kana mubhaibheri chaimo e, tinana maprofita akaita sana nathan avo vakadzoredza david e, mushure mekunge david aita upombwe e, naBhatshebha e, Elijah o zvakare akaita confront King Ahab nenyaya futi dzechi dzekunamata zvifananidzo tina Samuel futi akaita rebuke King Saul vaita kupira kana unlawful sacrifice e, John the Baptist chai chai akarebuka anonzi king herod herod nenyaya yewanano yake yaanga yaita e, but ndisati asvika ikoko asi mubvunzo wangu maubata kuti moisechengeta imwe umwe imimi muchitendero chenyu munotenda munoverenga bhaibheri here munovhura magwaro here e, munogona kuzonditi aiwa ina tinotenda bhaibheri but kune vamwe vasingariverengi i think ipapo unogona kutijekezera ipapo isusu hatina chatinoona chakaipa chiri mubhaibheri yeah. e, eh, asi nguva zhinji yatinoungana pano tichinamata mm -hmm. tinenge tisina mm -hmm. ende hatinamati tiinaro pano mm -hmm. nechikonzero chokuti ndati tine mweya mutsvene wandakutaurira iwewe mm -hmm. zvaunouya uchitaura nenguva yaunotora pakati pedu yakakura mm -hmm. nguva zhinji tinenge tiine mweya mutsvene mm -hmm. nguva zhinji tine takatandara nengirozi matiri once tangoenda apo chete tikangonogara pasi ipapapo tikatanga kuimba tikatanga kudzidzisana mweya mutsvene wedu unenge wava pakati pedu tine vadzidzisi vanotodzidzisa vaine mweya mutsvene mm. vaparidzi vedu vanoparidza vaina mwari mm. mweya mutsvene uri pakati pavo mm-hmm. vaimbiri vedu isusu vanoimba vaine mweya mutsvene uri pakati pavo saka nguva yekushandiswa namwari pachedu isusu yakakura stereki mm-hmm. zvekuti dzimwe dzenguva tinogona kutoti tikatora bhaibheri tikariisa apa kuti tiriverenge izvo zvipanapa so tiri pakati pekutoverenga vhesi ava vanogona kutopoterwa nengiroza yototanga kutaura kusvika na two takateerera chete kurova kwemweya takutombovhara futi mabhuku aya toisa uko saka takapa mweya mutsvene mukana nokuti zvakanaka kwatiri isusu kuti tinzwe kutaura kwemweya mutsvene watiinawo ende watiri kufamba nawo ende uripo nguva iyoyo uchidzidzisa uchitaurira asi mashoko ose nezviri mubhaibheri zvezvezvi aiwa kamashoko akataurwa mashoko anotidzidzisa mashoko ari kuramba achitigaida ende tinototenda kuti aiwa vari kuriverenga vari pakunamata nesuwo futi tiri pakunamata kureva kuti zvitendero izvi kusiyana hazvo hazvo eh. ehe eh, asi tose regai ndikupei mufananidzo musati maenda pamberi mukatarisa kune imba yeuswa iri ukui mhm. imba yeuswa iyi ine dzinonzi nhungo dzakadai o oh. mhm. ani muri kuona zvandakaita izvi dzakanodaiwo oh, nhungo dziya dziya mhm. panhungo dziri pamusoro pemba iyo hadzisi dzemugamuturi chete umwe wacho mugodo umwe wacho mutondo umwe wacho musasa umwe wacho muhacha dzinozongonosangana pakunotunga apa chete saka pane kanhu kanozouya pamusoro apa kanonzi chisuwi kanozouya kunogara pamusoro apa ikako kachisuwi manje ndo katiri kutsvaga Ivo vari kumusoro manje ava mm. ndokwatiri kunosangana kupi ikoko tiri kunosangana manje kumusoro ikoko mugodo wabva wakadai nekuku muhacha wabva wakadai nekuku mutondo wabva wakadai nekuku but dziri kunotunga pamusika vanhu right uh, saimati mataura mukati mweya unobva watanga kuda kuti mungoti gaa muchidimbo kuti okay. like, like, like, saka panapo pasowe yes e, pane munobatsira vanhu chii panave tinobatsira vanhu matambudziko ose avanenge vainawo akasiyana siyana nekuti munoona zvinoita mwari wedu uyu mm. simba raakatuma pane iri harina kuuya rine dambudziko rimwe chete rarakananga mm. kana maviri rakatovinga kuzotibatsira mumatambudziko ose atiinawo kana kuti ese atiinawo matambudziko mm. saka tino mukauyai muchirwadziwa negumbo tokubatsirai kana taona kuti gumbo iri hatisi kurikwanisa tokuendesai kuchipatara simba rei riri shoma here haisi nyaya yekuti simba rinenge riri shoma mm. kune zvirwere zvinorapwa pamweya mm -hmm. kweta zvirwere zvinorapwa muchipatara mm -hmm. eh.
right mukoma tambotaura nyaya yevision 2030 handiti yes e, mukati munoitsigira munoidii mm -hmm. e, ende mweya yawo ndotsigira chi vision iyoyo nekuti muono wakadii wakaonwakanaka handiti eh. right vanhu vanenge vaida kuzama kuvhiringidza e, vision 2030 zvazvinoita baba ka kana uchirwa na nesimba mm -hmm. it means uri kurwa neakarigadza mm -hmm. zvinhu zvamwari ndezvamwari mm. zvinonetsa kuti iwe urwe nesimba ugobudirira baba mm. kunogona kuitawo vaviri vatatu vangarwa nesimba asi kana mwari vataura hakuna anoramba muenzaniso wamambotaura uya kuti tinogona kutonzwa mweya uchitaura panapa mm -hmm. poita vana vanogona kutopokana mm -hmm. kutaura kwemweya imbeu yakajairwa pasi kunobuda pachena kunobudirira ende hakuna anodzivisa asi asi asi muri kuziva kuti imi mukoma eh, munogona mama muchiri mudiki eh, sezvo muri mukomana wechidiki panyama pamweya ndo pamakasimba mm.
nguva yava mugabe mapositori akazara mustadium vachitaura kuti vamugabe vachatonga kusvika vafa asi chiprofita ichocho hachina kuzadzikisiwa zvoreva izvozvo kuti kune zvimwe zviprofita zvinogona kuti kuenda nepasaidi ipapo munhu handizi kuti mamwe mama apapi panyaya dzekunamata zvingadaro here kuti 2030 iyi inogona kuita sakaita pana vamugabe pa kwete kwete nei nei nei nei nei muri kudaro izvi tiri kutaura kuti mwari kana vataura ende ndikadzoka kumashure pamabata nyaya yamataurai Mhm. Eh, hapana chiprofiti chakakundikana Mm. kana chakafoira ipapo Mhm. ndibve ndakubata ipa Mandikadzirisa eh. Eh, ipo paya paya hapana chiprofiti chakakundikana Mhm. chiprofiti chakatozadziswa mhm. munoona mm -hmm. here baba kuti kana inini ndikange ndiri regai nditi ndiri mambo mm. handiti mm. ndobara vana vangu vatatu handiti vana vangu vatatu vaya e, nhasi uno ini ndikanzi ndafa kukauya mwana wangu akanga achisvikobata humambo hwangu mwana wangu akanzi afa kwauya mwana wangu achisvikobata humambo hwangu mhm. tingati isusu pane uya akambotaura kana kuti akatsanangura pane chaakaresva here apa pane chakapotsa here apa mhm. nekuti munoona wai ndiri kutaura ipapo eh, eh why ndiri kubata ipapo ndapabata nechikonzero chokuti eh, umambo hwandiri kutsanangura ndati huri mumusha mangu inini mhm. huri mumusha mangu inini ndati mwana wangu auya kana munun'una wangu auya achisvikobata umambo hwandanga ndinahwo inini nokuti ndafa umambo hwemumba ende hurimo mumba tine tichingotenda kuti aiwa umambo huri mumaoko medu ende hapana chandingaone sekuti chiprofiti chakapodza because ushe hwakanzi hucharamba huri mumba ende hunge huri mumba imomo chingatonetsa ndechekuti pamwe dai pacho patiri kutaura ipapo umambo hwakatorwa pamwe nemuvakidzani kana kuti wakatorwa neimwewo imba but nhasi uno tiri kutaura zvinhu zvimwe chete zvekuti awo mambo uri mumba medu mm. munin'ina wababa ndiye akauya pachigaro chakachina baba zvavakafa mm. saka tinotenda kuti umambo uri mumba medu ende chiprofiti ipapo tete chitoti chakazadziswa nekuti umambo huri mumaoko eumambo ndinotenda asi vana vatungamiriri vezvomweya mm. vana baba wezvomweya mm. e, e, vane basa here takatarisa e, panyaya dzezvematongero enyika kana kuti kuzama kushepa e, zvematongero enyika And, and, and, right, uh, all right. Ngatimbosiya okay. mubvunzo. Imi munotambirawo sei? E, sekuona kwenyu imimi eh, dzimwe dzenguva mutungamiri wenyika anombovhura kuti ano e, uyai timboita maprayers kuno nevechitendero chechipostori ichichi e, izvozvo chaizvo zvinonya munozvitorawo sei izvozvo izvo izvozvo ndinozvida chaizvo ende ndinozvifarira chaizvo ndinoona zvakantinakira stereki indikatodanwa panapa kuti uyai timbonamatira nyika mm -hmm. uyai timboita munamato ndinotoenda ndichimhanya mm. kunonamatira nyika yangu mm. and ivo his excellence i love my president so so much that's why uchiona kana even pandiri pano nhasi mm. ndinonamatira mutungamiri wenyika yangu ndigonamatira nyika yacho yavari kutonga ndigonamatira vana vacho vari kugara mairi nyika mm-hmm. saka ndinofara chaizvo nekutenda zvikuru kune avo vari kuenda kunoita mabasa akanaka ndo anonzi mabasa akanaka iwayo
varita masabatina sabatina here aiwa ah, aiwa kasabatina sabatina kako tinototenda tinotenda chaizvo ende izvo zviya zviya izvi baba mm-hmm. vapostori isusu zvasumudza vapostori mm-hmm. tichitenda nekuti hurumende mukatarisa second republic baba mm-hmm. haisi kutarisa church iri kutarisa mumwe nemumwe boka rimwe nerimwe haisi kusarudza ende haisi kumboti ava vapostori haisi kumboti ava ndi iri kusarura munhu wose iri kuda munhu wose ihomwe iri kungoti pindai mose ende izvo zviya zviya izvi baba ini ndakazvifarira chaizvo izvo mhm. ende ndakatenda zvikuru nekuona kuti postori takatotarisa kudivi redu repostori postori chinhu chakanga chichinyanya kutoonerwa futi pasi nevamwewo vanhu vaifunga kuti positori mm. futi pamwe ichechi yevanhu vanenge vaine matambudziko ichechi pamwe vanhu vane maproblems but aiwa positori ritori sangano rakasimba eh, rinopindwa nevakazvipira kunamata vachinzwa mwari mm-hmm. achitaura navo ende zuva nezuva angava mangwanani masikati namanheru vakazvipira kuya kuzonzwa mwari vachitaura nemuromo ndokuungana kwakaita vanhu vaya vanonzi vapostori vanhu right mutumwa um, yes imimi e, pakaitwa gungano e, makapfeka majuzi ma maviri remweya mm. neremukomana anoshandira bato rezanup f handitya mm. e, pakaita resolution number one yakapaswa yekuti dai vamunangagwa vasuzukidzwa vadarika pa 2028 imimi sevanhu vemweya resolution iyoyo munoiona se tinoitenda chaizvo mm -hmm. toitsigira chaizvo and yakanyatsokosherei
chatingati ngai ngai eh, ngai ngai pasisiwe development mm -hmm. development muzimbabwe muno mudevelopment vamunangagwa vari kushanda mhm. mutungamiri anosenza nesimba mhm.
pamberi pamwari chaipo chaipo vamunangagwa vanoshanda mweya unotsigira here eh, inini handiti muri kutaura neni mhm. vachabata muri kubvunza inini vachabata handiti hamusi kutaura nemweya apa but kana mati mweya unozvitsigira here isusu takatonzwa kutaura kwemweya kudhara that's why takato supporter bato rezanu f takanzwa kutaura kwemweya once zanu f yataura chinhu tinosapota nesimba nekuti ndo zvatakaudzwa nemweya izvozvo kuti tsigirai vatungamiri venyika ivai pasi pevatungamiri venyika kana paine changotaurwa chete neutungamiri hwenyika isusu tinotsigira nesimba ende tinotsigira futi nemweya wacho unenge uchitotsigira nekuti ndo wakaparura kuti ivai pasi pemirayiro yenyika asi vamwe vanopikisa vozopikisa vachiti eh. um, chii chingaitwa maybe pamakore 2028 to 2030 chisina kuitwa pama five years apa Ah, baba pa five years dzamuda kutaura nezvadzo kwakashandwa baba pakasenzwa baba mm -hmm ende isusu hatisi kuti chisina kuitwa tiri kutaura chiri kuda kutoitwa futi mm -hmm. nekuti ndati madevelopments mm -hmm. ndataura ah, about madevelopments akafanana neku mukatarira budiriro mm -hmm. yenyika mm -hmm. mukatarira kusumukira kwavanhu mm -hmm. chero nevari kumaruwa mm -hmm. mukatarira mikana iri kuuya ku, kuvagari kana kumacitizens mm -hmm. emuno muzimbabwe mm -hmm. e, yakakura baba mm -hmm. tichitarira isusu five years dzatonga mutungamiri wenyika isusu kuno kusema chechi takaappreciata zvakanyanya tikatove nenzara yekuti asi dai mwari vatipa mukana kuti mutungamiri wenyika varambe vachitonga vachititungamirira varambe vachienda mberi neutungamiri hwavo nekuti taa tichiona isusu kuti a pane shanduko a pane budiriro a pane ramangwana ende tikafamba nepeace yavamunangagwa haa ah, 2030 nyika inenge iri pachidanho chepamusoro zimbabwe ini inenge iri pachikamu chiri pamusoro zvachose saka imimi sangano renyu imimi mm. e, e, rinowanika kupi ende munonamatira kupi munonamatira mazuva akadai vanhu vada kukubatai vanoda kumbosanganawo nemweya vanoda kusangana nemweya mutsvene isu tinowanikwa pano pakambozuma mm. e, section one sangano iri riri boundary between tongoti wakubva kuwarren park kana uchibva nekuwarren park ukatenda nepamuseum apa mhm. wakuya kuno kambuzuma bridge iri riri boundary between kambuzuma section one newarren park section one opposite kambuzuma high two mhm. ndo patinowanikwa panapa Mazuva atinenge tiri pano tichinamata, zuva rechipiri tinee tichibatsirana nevanhu matambudziko avainawo, tinee tichinamatira vanorwara, tinee tichirapa vane matambudziko, tinee tichibatsiridzana e, nevanhu vanenge vauya nematambudziko avanenge vauya nawo. Musi wechina tinovata pano tine rinonzi zambara, tinorara panapa usiku tichinamata. Muchinamatira futi vatungamiri wenyika Ah, chero zvese tinamata kuti isusu tiende kudenga tichinamatira vatungamiri venyika tichinamatira nyika yedu zvese tinenge tichinamatira upenyu hwedu tanamata musi wechina sunday ndozuva rinonyanyowanda vanhu panapa mm. nekuti zuva refriday tinenge tiripo but vazhinji vanenge vaenda kumabasa china usiku pane pakazara nekuti vanhu vanenge vadzoka kumabasa mm. tuesday panowanda vanhu vanenge vachiuya kuzobatsirwa mm-hmm. zuva resunday tinosangana nehwandu hwedu panapa pane pakazara kwayari sunday pane paine vanhu vakawanda chaizvo vanhu vese vanenge varipo vasiri kumabasa ende tinokurudzira vanhu vacho futi kuti vatenge vari kumabasa ikoko mm. vachishanda kuti vaseenze mm. upenyu hufambe tinotenda kuwanda kukubatai anokwanisa kukubatai eh, munhu ari kubet bridge anoda kuzoti arongewo kuya kunoko munhu ari kumasvingo oda kuzorongawo kuya kunoko munhu ari kugokwe ndinotenda eh. eh, anoda kundibata vangandibate pa 078

taura nyaya dzakasiyana siyana e, tabata nyaya dzemweya e, nezvematongero enyika tabata nyaya dzesangano ravo e, kwakuri kutandara nekufara tiri pamwe chete e, mhuri yezimbabwe vanga vari e, mutumwa chabata tinokutenda zvakare nekutirama muchitsigira chirongwa chenyu chamunofarira e, ngatisangane zvakare nguva inotevera ndatenda